Isa pygambaryň zamanynda heýwere bir fasyk adam barmyşdy. Kän ömrüni düregeý günälerde geçiripdir. Tamam musulmanlaň eşitmeli gürrüňler hada. Ynsan saz we ynsan terbiýet berýän gürrüňler. Isa pygambaryň zamanynda bir adam barmyş, pahyr kän günä edipdir. Gysgarak geçeýli, bu öz ýanyndan özi kän günä etýänligini-de öz-özi pikirde harap bolmaly. Oňam bir Isa pygambar bir ýerden gelýärka, bir abyt, bir ybadat etýän adamyň ýolda salamyna barypdyr. Isa pygambar bir abyt, Gadym Abyt diýeli ybadat etýän adam. Ohm ikisi ol pygambar oda Abyt şoň ymmatynyň içinde ikisi iki nur bolup derman bolup keýp edip lezzetiň içinde hem sohbet bolup gürrüňdeş bolyp duranmyşlar. Indi ol zat soraýandyr jogap berýändir ýa Isa pygambar oňa nesihat etýändir. Hulasa ikisi gürlenip gürrüň etip duranmyşlar. Ol ýaňky günäkär adam-da şo öz-özi günäkär, öz-özi wä men nätdiripdän diýip ýüregine düşüp, bir görse Isa pygamber ol abyt bilen bile dur. Şolaryň durşlaryny görüp öz-özi gözünden ýaş akyp ýüregi ýanmana durupdyr. Meni gör ömrüm boş geçirdim diýip, olaryň ikisi gürrüňdeş bolup durşuny, nur tökülip durşuny gursagy bilen göräpdir-da. Gursagyndaky göz görmeli-dä ony, gursakdaky göz görmeli-dä ony. Öz-özi gözünden ýaş akdyryp, ýüregi ýanyp, Häý, jan Alla, men-de toba etdim, men-de şu Isa pygambaryň ýanyna baryp, toba edeýin-de diýip, öz-özi biygtyýar Isa pygambara gaşyn süýşüp baryberipdir. Soň Isa pygambere golaýlaberende, ýaňky abyt, ybadat etýän, görse-ow, ýakasy belli pasyk adam gelýär, ýöne gözünden ýaş akyp dur. Git, aňyrrakda dur diýipdir, ýiräk gelýäň diýipdir. Ýaňky abyt kepläpdir. Bir ömür günä bilen geçirip diýipdir, Men Isa pygamber bilen gürrüň edip duryn, biziň aramyza geljek bolýaňmy diýipdir, tekepbirlik edip dur-ha indi. Biziň aramyza sen gelişmersiň diýipdir. Men diýseň näçe ýyl bäri badda detik gezipbärin diýipdir. Bir ömür gülä bilen gezip, bir aglan bolup gelip biziň ýanymyza goşuljak bolýaňmy? Biziň mejlisimize myzahyň bolma, get aňyrrakda dur diýipdir. Bir diýseň Isa pygamber, men diýseň palan abyt diýipdir. Hudaý-a diýipdir, kyýamat bolanda men şul adam menen turmaýyn diýipdir.

Kyýamat ikisini bile turuzjak däl diýipdir. Sofyga ybadat etýäne jähennemi bererin we aglap gelýän behişti bererin, kyýamatda bir ýerde goýmaryn, gaýgysyz bolsun diýipdir. Alla wahyý inderipdir. Ki an ra jiger hun şude suzu derd, derin tekýe ber taate hiş kerd. Ki anra jiger hun şode suzu derd, Gerin tekye ber taate hiş kerd. Bir bende ýüregi ýanyp gözünden ýaş akyp gelýär diýipdir. Men bir bendäni söýdüm diýipdir. Bir diýipdir men palan abyt boljak diýip bir tekepbürlenip gezipä men bir bendäni söýmeýärin diýipdir. Ybadat şondan çürim etýärmi diýipdir. Bir ýüregi ýanyp gelýär diýipdir. Zehniňize gelamasyn, näcele bir pasyk adama hormat goýulyp otyp, pasyk adama hormat goýulanok, ýüregini ýakyp toba edip gelişine hormat goýulyp otyp. Eý bir ybadat edip birine hormat goýulmaz, ýa oň ybadatyna hormat goýulman durlanok, oň tekepbürlik niýetiniň biderekligine ony bihormatçylyk bolup oty, ony jähenneme gaşyn iberiler diýip oty Allah tarapdan. Muny biz ders almaly. Eýe bir adam ybadat edenine başga kişi innemese Hudaýyň ýanynda metrutmyşdyk. Hudaýyň ýanynda zelilmişdik. Biz ders almaly. Kepläp duran ders almaly. Eşdip duran ders almaly. Ybadat edeňde halky äsgermeseň Alla kabul etmeýänmişdik. Ýöne pulum ma, ýöne ryýasatym ma, ýöne nämam ma, makamym ma, owadallygym ma, meň heýkelim ma, meň gelşigim ma diýip tekepbirlik etýän nag asyl Alla söýüp ýörmez. Seždä gitip tekepbirlik etýän adam Alla söýmännu. Ýöne meň gelşigim bar, meň heýkelim bar, meň owadanlygym bar, meň nämäm bar diýip, halkyň ýüregini ýakyp, başykşa ähmiýet bermeýän adam, başykşa hormat goýmaýar. Ärine hormat goýanak, zenanasyna hormat goýanak, özüniň ýa pul, ýa gelşik, ýa tähsilaty sebäpli hormat goýanak, indänak, ýa öz ogul-gyzyny, ýa hatda ene-atasyny. Dört-bäş hepde mundan ozal aýdandyryn, Tiz huşana gireni bäri ene-atasyna agzyna gelen kep aýtýar diýip. Ene-atasyna agzyna gelen kes aýtýar. Bir erkek bir erkek adama hamana bir jowan fasyk bir erkek erkege biderek zat foş edip sögmeýämi? Ene-atasy aýtýar meň gyzymyz diýýär, gyzy otyha. Şo erkekle ýanak bol bize sögýä diýýär-de. Dädesi aýtmaz aýtyp biljekki ahunjan muň aýdýan zadyny diýýär. Şo keple bilen bize söw ýa diýe. Allah Taalaň gürrüňi din gürrüňini gözleň, ybadat edip geçipdi. Öz ybadatgasy barmyş. Emma ybadat etýän diýip halka hormat goýmasa, o toba edip aglap kirýäni de hormat goýmandy. Get aňyrrakda dur diýip. Hudaý şony söýmändi. Araňyz gowy açaryn diýipdir. Aýt diýipdir o ybadat etýäni. O ýüregi ýanyp gelýänligi sebepli bir fasykda bolsaň, hä hormat goýmaly, ýo o gürrüň däl. Fasyk bolsa toba etse hormat goýmalyň gürrüňi. Ýüregi ýansa o-da äzizligine hormat goýmaly. Mende Allaň gapysyna girse, girjek diýse, ýok saňa Allaň gapysyna eýe bolan ýanak bolup, öz adyna senet edilen ýanak bolup, saňa ýol ýok diýmesizlik gürrüňi. Hemmämiziň ders almaly gürrüňimiz, beýleki ynsanlara hormat goýmadan çürim. Allah Taala dünýä we ahyratyňyzy abat etsin. Hudaý hemmäňizi has hususy mähebbeti siňen bendelerinden etsin inşallah. Allah rahmat gapsyndan hiç haýsyňyzy aýyrmasyn inşallah. Hem oturan jelesede hazyr adam we hem daşdan eşidýän sözümizi eşidýänlere. Allah dünýä we ahyretimizi abat edip, halal yrsgal berip, namarda zar mätäç etmesin. Çyn diniň maňzy, diniň manasy ýörisin musulmanlaň arasynda, hususan türkmen dogançyklarymyzyň arasynda, hususan tejwid öwrenýänleň arasynda, karylaň arasynda, mollajanlaň arasynda, sofylaň arasynda, tarykatda gezip berenleň arasynda, hüjrelerde gezýänlere, Kargerleň arasynda, kasypleň arasynda we her kim musulman bolsa. Allah ýa eýýuhellezine âmenû diýýär. Her kim musulman bolsa amal etmeli diýýär. Saýlaw ýok arasynda diýýär. Allah Taala iman kamyl, yslam kamyl, ihsany kamyldan hiç haýsymyzy aýyrmasyn. Bir Alham üç Kul huwal.